Dik kienet mara l-ġimgħa l-oħra ta' ġurku mara l Erba' rajt jew sitta nostużana fuq il-mejda mhux daw kollha. Mm. Isma' bdejna ta' eżis telespettaturi, eh. grazzi ħafna illi erġajtu naqattu magħna ma nafx jiena qed taraw dal-ġnien sħiħ fjuri jivvin tagħhom li ta'. Nħu pjaċir nivvinta xi tidni nagħmel. Eh, u għandi xi ħaġa oħra. Il-ġimgħa l-oħra kont qed ngħidlek jiena kemm qala li dari kemm qalat li dari l-patruna tiegħek. Eh, kont qed ngħidlek aħseb wara li poġġejtni fuq kaxxa fl-ewwel programm. Eh, eh, rajt patruna ġdida ta' ħanara. Ejja mija ejja. Ara ġab patruna li issa. Mela.
U ħanerġa' nuża il- Is-sorpriża tal-liżar. Ħana toġobni xiktar minn tiegħi fil-każ nħodilek.
Eh, sa mux sewu, mela. Tadam! Tadam!
Rajtu, u xe ktibtilem? Mela, ktibtila tama.
Tama. Għax pesa ħanu zaħin, nittama li ma jkunx hemm ieħor pali fid-dinja. Eh, kont se ngħidlek jiena, tu sibta xirqa u tajba li. Imma ħatti li minħalqi. Eh, ah, jalla jkun hemm ħafna iktar bħalek fid-dinja. Ħalli l-kreativita tkompli iżid mela, u sostenibilità wkoll. Eżatt, ejja ngħidu li jkun hemm tnej bħalna iktar. Mux bħalli. Ma nasibx li jdu ħafna, xidu l-impaċpaċ ħafna u nieħu r-ras ta' xaħatek, ras in-nies, allura. Ma dik kumbat, jara minn ikun miak. Jina ma ta' kum miak nieħu gost u nieħu peċi nitkellem miak. Ġas, ara, jina dan ħankun qed nuri wkoll anka fil-mat kif sar. Mhm. Għax il-idrab huwa wkoll eh, misbuħ mhm. eh, u ġi jisu tal-ġilda. Issa jien dejjem kon naħseb li meta tpoġġi fuq u żeba tqarqa ċi tinqasam. Le, le tasli. Ok, għax għandi riċetta speċjali. Għandi riċetta sigrita.
M'intix ħadd tgħidilna jiġifieri għal kif nagħmlu. Mhux illum. Alright, ok, ok, ok. Mela. Isma', eh, se tagħmel issa bihom ħatħallihom li hawn. Daw eħe, mbagħad toqgħod neħħiha waħda, waħda qgħod għoddhom, ah, ah. suppost għandek toqrob is-700. Il-mamma mi, orrajt, orrajt, orrajt, orrajt. Jina se paħjar najtu lil Nikol, ħallitara, se tamlu bihom. Għaddi Nikol, merba fil-program. Issa tistaw tgħidu li għalfej għamiltu dal-fjuri kollha jiġifieri. Eh, ara, tal-fjuri għankunu għedin nużawhom issa. Mhm. Il-ħajt li għamlinna Ruben. Nixef.

Imma di darba ħannużaw il-glue gun, il-kolla li konna qegħdin nużaw fil-programm l-ieħor biex ovvjament pers li dawek il-telespettatur jafu li dan huwa set. Allora jista' jkun li da set ikun irid jinħatt, allora ikun iktar faċli biex kemm jista' jkun irresqu l-affarijiet. Imma jekk trid tagħmilhom id-dar ukoll bil-kolla Niko. Tista'.
Tista' wkoll. Tkun tixtieq forsi tibdel u forsi tibdel il-fjura. Sew. Faċli iktar biex jinqala'. Bil-kolla, billi b'xi ħaġa oħra. U jekk ikollok il-ħajt mbagħad pereżempju injam tista' twaħħal bil-pins. Eżatt. Tista' tuża metodi differenti ta' kif twaħħal u kif tpoġġi. Jiġifieri issa ħa nkunu qegħdin nagħmlu struttura bil-karti. li ħa tkun qiegħda toħloq ambjent ftit iktar differenti lill-istudjow tagħna. Tajjeb, tajjeb.
Aħna ħa nibdew ra Għandi kurżità kbira nara kif se tispiċċa din. Iva, anka jien għandi kurżità.
Mela, intom tistgħu tibdew. Nisa ħloqt li daqsxejn ta' problema fejn ħanpoġġi l-mistieden tiegħi jiena. U le ħassiblu spazju ta' xi tlieta. Almenu, inneħħilu ftit ħalli jkun jista' mela. jpoġġi. Eh, jien u Nikol ħa nibdew imwaħlu. Eh, nispera li ma neħilx jien mal-ħajt. Mela, daw fidejja, issa, e, għandi bżonn il-gluga minn warajk jekk joġbok, issa jien ħana millek l-oli, alright, un bat il-komplement ħad kompli ħinti. Tajjeb. U jien qot nħares, x'taħseb? Jew aħjar le, mela issa din il-bidu. Iva, mela,
Issa nħalli li l-om jaħdmu bi pjaċir nil-qamijaj l-Dr. Noel Buttigieg, li huwa Senior Lecturer fl-Università ta' Malta Hu l-President tal-NGO Breeds of Origin Conservancy. Grazzi, Dr. Buttigieg, li lqajt din l-istedina tagħna, grazzi tal-paċenzja li ħadbina ġibni ġoġnin illu. Mela, tgħidilna xi ħaġa fuq ix-xogħol tal-NGO tagħkom taħdmu ħafna biex dejjem tippromovu il-prodott lokali, tal-każ l-annimali tagħna ta' oriġini U żvera.
L-għan primarju huwa wieħed li ehm, anka b'kollaborazzjoni ma' entitajiet oħra Maltin. Nippruvaw kemm jista' jkun nifmu, nagħmlu riċerka, ma wkoll nedukaw eh, f'dawk l-elementi primarjarment li għandhom x'jaqsmu ma' razzez, speċi, subspeċi, ta' annimali, insetti, flora Maltija li ħafna drabi jew insejnihom jew inkella li qed jiġri hu li minfħabba sitwazzjonijiet partikolari dawn jew qegħdin jintilfu jew saħansitra erġajna introduċejnihom mill-ġdid ġewwa pajjiżna. Ġifieri fost affarijiet oħra li waħġa tiġi f'moħħi, pereżempju hija l-moża Maltija, l-moża Maltija li għal żmien twil fir-riċerka nafu li din kienet Saħansitra tiġi esportata minn Malta għal barra minn Malta għax kienet fost affarijiet oħra magħrufa għar-reżiljenza tagħha. Imma saħansitra wkoll kienet tajba ħafna biex tgħammar biha. Allura għandek għandek dan il-proċess li fuq din il-gżira żgħira minkejja ċ-ċokon tagħha kien hemm dawn l-elementi. Sfortunatament maż-żmien ir-razza ftit ftit tlifniha U fost il-membri ta' Breeds of Origin Conservancy għanna għanna proġett fejn fost affarijiet oħra għadin nerġaw nintroduċu mill-ġdid eh, il-moza Maltija ġewwa pajjiżna tajjeb li ngħidu l-ikbar eh, popolazzjoni insibuha ġewwa ġewwa Tunes. Eh, jiġifieri meta wieħed isemmi il-moza Maltija Tunes dan jifmek Hemm żewġ prodotti li jarfuhom it-Tuneżin. Il-larinġa Maltija li wkoll għandha l-isem ta' il-larinġa Maltija u anka il-moza Maltija. Jirreferu għaliha bid-denominazzjoni Maltija allaċċata magħha. U għaliex kienet inqered?
Waslet fi stat ta' numri baxxi.
Il-fatt li għandek gżira u l-fatt li inti għandek ukoll domanda u l-fatt li inti għandek ukoll dil-konnessjoni fejn inti qed timporta ħafna. Li ġara maż-żmien ukoll dak li jseħħ crossbreeding bl-Ingliż, ġifieri dawn qed jitgħamlu ma' xulxin, li ġara kien li ftit ftit ir-razza bdiet tinbidel. Hmm. Allura għal daqstant ehm, Breeds of Origin fost affarijiet oħra u membri feħdan Breeds of Origin ħadmu għatih biex dan ma nħalluhx illi allura jitlaq, dan huwa wirt tanġibbli u l-prodotti li jipproduċu huma l-wirt intanġibbli li jmorru magħhom. Uniċi l-prodotti. Huma uniċi, allura ħassejna il-bżonn li flimkien u anka kif ġa tennejt ma' entitajiet oħrajn, nippruvaw nerġgħu niskopru dak li tlifna u nerġgħu nagħtuh ħajja mill-ġdid. Element ieħor li bħalissa qed naħdmu ħafna ħafna fuqu huma appuntu n-naħla Maltija. Ir-raġuni hi li minn riċerka li saret riċentament minn membru tagħna fi ħdan ukoll l-Università Malta eh, għal-riċerka ta' maġisterat fil-riċerka tiegħu, eh, dan sab li minkejja li eh, in-naħal jista' jkun li huwa simili ħafna għal Malti, għal dik li aħna dejjem ngħidu l-naħla Maltija. Fil-verità, dan minn xi kampjun ta' xi disejn, sab li huma xi disa' biss li fil-verità jaqarbu li żjed lejn dik li fil-veru hija n-naħla Maltija. Ġifri f'kelma waħda, hemm dan it-taħlit bejn naħal li qed jiġi importat u n-naħla dik li hija Maltija, li ma' żmien daw b'mod naturali sintendi qed jitħaltu ma' xulxin. Allura dak li qed jiġri hu li l-purità tar-razza nnifisha qiegħda ftit ftit tintilef. Allura aħna fost affarijiet oħra impenjati bħala NGO li dan kollu mhux biss inħarsuh imma iżjed minn kollox l-ewwel nist nagħmluh sostenibbli kemm jista' jkun u sostenibbli fuq ħafna livelli, jiġifieri naraw li dak li qed jipproduċi l-għasel qiegħed jiġi mħallas u jiġi mħallas b'mod ġust. Dak li qed jipproduċi l-għasel fil-verità qed jipproduċu qed jipproduċi għasel li huwa l-vera ta' kwalità. U iżjed minn kollox, meta jiena ngħidlek li qed qed nagħtik għasel Malti, l-għasel Malti qed inħarsu lejh fit-totalità tiegħu, jiġifieri saħansitra anke l-insett li qiegħed jipproduċi l-istess prodott. Jiġifieri, f'kelma waħda, lill-konsumatur aħna wkoll qegħdin inħarsu lejh bħala bħala dak li qiegħed ukoll allura jekk tkonsma prodott ta' kwalità u qed tħallas għalih, l-ewwel nett huwa nadif u huwa tajjeb. Imma iżjed minn kollox ukoll qiegħed iħallas prezz ġust u veru awtentiku għal dak għal dak illi qiegħed jiġri. Jiġifieri fi ħdan dan kollu qegħdin inħarsu natu pereżempju lejn it-tiġġa s-sewda. Mm-hmm. li għanna dokumentazzjoni li tmur lura saħansitra sa żmien l-ordni li qed tindika għandna din it-tip ta' tiġiġa li nsibbuha f'pajjiżna. Ma barra minn hekk eh, xi ħaġa li nħadnu li qalbna ħafna wkoll bħala organizzazzjoni li aħna nħarsu wkoll id-drittijiet tal-annimali. Jiġifieri, pereżempju, jekk insemmu t-tiġieġ, aħna ħafna mill-membri tagħna li ħadnu t-twemmin tagħna bħala breeds of origin, it-tiġieġ tagħhom huma free range, jiġifieri daw iħalluhom jirgħu eh, fil-miftuħ. U dana fost affarijiet oħra wkoll jidher anka eh, mill-kwalità tal-prodott innifsu, ġifieri għandek għandek nies li jiġu biex jixtru minn dawn il-produtturi tajb li nitkellmu, nitkellmu fuq produtturi żgħar. Ġifiri din hija xi ħaġa oħra li hija wkoll il-vera l-qalbna. Iva, iva, aħna li nixtiequ li nagħtu vuċi lil dawn l-interpriżi żgħar, nixtiequ li ngħinuhom jimirħu jħarsu lil in minn sempliċiment li eh, jipproduċu dawn il-prodotti, nixtiequ li npoġġuhom fuq il-mappa tas-suq Malti għax ħafna drabi dawn ikunu jafu bihom il-vera ftit nies, allura tista' tgħid li l-potenzjal li jimirħu lil in Huwa huwa dejjem naqra waħda diffiċli minħabba l-kompetizzjoni, m'hemm xejn ħażin li jkun hemm kompetizzjoni, imma li qegħdin ngħidu hu li fil-verità daw aħna nħarsu lejn lejn dawn l-aspetti ż-żgħar li finalment jiddefinixxu min aħna wkoll bħala pajjiż, jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar irid ukoll qed nitkellmu għax ħafna drabi nenfasizzaw il-prodott finali mingħajr ma nkunu nafu s-sors. Aħna bħala poplu għal għal Għal ħafna żmien kbirna qed inkunu iżjed u iżjed distanti mis-sors tal-produzzjoni tagħna. Bħala pajjiż konna nimpurtaw minn dejjem ħafna affarijiet, l-istatistika riċenti hija dik li qed nilħqu issa madwar 70% ta' ikel li qed nimpurtaw minn barra l-pajjiż, jiġri ftit ftit qegħdin naraw ukoll li dak l-element li huwa Malti Iżjed minn kollox qegħdin nitbiegħdu minnu. Qegħdin nitbiegħdu minnu. U fil-fatt kemm hu importanti li nieklu prodott lokali. Bla dubju ta' xejn, dan l-uniku mezz ta' kif dawn nistgħu ngħinuhom huwa l-ewwel nies billi nagħrfu l-ħidma tagħhom, il-ħidma sfieqa tagħhom. Meta qed nitkellmu fuq ir-raħħala Maltin, dawn ħafna drabi huma huma l-pilastri li qegħdin iħarsu l-ambjent tagħna. Dawn huma l-ftit nies li fadal li fil-verità b'mod attiv, ta' kuljum, l-ambjent tal-madwar għalihom huwa importanti ħafna. Barra minn hekk, il-ħidma wkoll tiġġedded permezz ta' investiment. U dawn ħafna drabi qed jagħmlu investiment mingħajr ma jafu fi żmien xahrejn, tliet xhur, erba' xhur x'sa jkun il-prodott finali li se jieħdu minn dak l-investiment. Jiġifieri hemm ħafna elementi li m'hemmx ċertu sigurtà. ta' profitt, pereżempju, fihom. Imma naħseb li iżjed minn kollox hu li minkejja dawn l-affarijiet kollha għandna numru ta' nies li qalbhom għad hemmhekk, daw iħobbu, iħobbu dawn l-elementi. U aħna bħala NGO inħossu li għandna nagħmlu minn kollox biex appuntu noħolqu pjattaforma biex ma anke saħansitra qdiet oħrajn, ma' NGOs oħrajn Maltin, illi wkoll għandhom aspetti mill-filosofija tagħhom li hija komuni għal tagħna, Li flimkien noħolqu noħolqu dan dan mod ta' kif nistgħu npoġġu lill-bdiewa, r-raħħala, s-sajjieda Maltin fuq pjattaforma biex nibqgħu ngħinuhom ħalli fil-verità jiġġeneraw dak dak dak il-prodott li aħna tant għandna għal qalbna. Jiena tiġini f'rasi l-ġbejna Maltija, pereżempju, jew inkella rajna dawk l-isfra tal-bajd Jiena meta kont tifla nannu kien jitla' bil-bajda minn taħt it-tiġieġa kien ikun isfar vera jgħajjat. Illum tixtri bajda kummerċjali tara d-differenza kif rajna wkoll fl-istampa. Jiġifieri
li għandna huwa pereżempju għandna produtturi li qed jagħtu attenzjoni partikolari għall-produzzjoni ta' ġobon differenti uħud minnu li nafu mir-riċerka li dan kien jeżisti sa 300-400 sena ilu u li ntilef maż-żmien u daw qed jerġgħu iqajmuh mill-ġdid. Ġifieri qed għandna b'kollaborazzjoni ma' riċerkaturi oħrajn qegħdin ukoll insibu daw l-elementi illi illi bihom qegħdin ukoll inqajmu mill-ġdid, nerġgħu nagħtu ħajja mill-ġdid, nagħtu nifs aspetti mill-wirt tanġibbli u intanġibbli ta' pajjiżna. biex dan nerġgħu ngawduh mill-ġdid. Imma mhux hekk biss, imma wkoll naraw, u dan huwa wkoll element sabiħ tas-sostenabilità, fejn għandek ukoll l-element ta' innovazzjoni. Jiġifieri dawn minkejja minkejja li ħafna drabi sfortunatament aħna nħarsu 'l isfel lejn ir-raħħal bħala xi ħadd li ma jafx x'inhu jagħmel, bħal xi ħadd li fil-verità l-għarfien li hemm huwa inkredibbli. U mhux biss, imma wkoll l-għarfien biex appuntu jsir dan l-investiment biex l-istess prodott li tant tant għożża qiegħed jiġi mwassal lilna ukoll qiegħed iħares lejh biex jivvinta sa ċertu punt, jiskopri prodotti li huma pjuttost ġodda. Semmejt il-ġobon inti l-irkotta, il-ġbejniet, aħna ħafna drabi moħħna jmur mal-ewwel fuq il-ġbejniet tal-moza li fil-verità inti mhux biss għandek il-ħalib eh, primarjament huwa iżjed ikun eh, tan-naġ f'dak il-każ. Mhm. Ehm, biss il-ħalib tal-moza huwa dak li huwa ngħidulu skimmed milk tagħna, ġifieri għandek l-element ta' saħħa, tajjeb li ngħidu li naħseb li il-Malti il-vera qiegħed sar ħafna kambjament fl-arfin tal-Malti. Iva.
dejjem tiżdied qiegħda grazzi għal NGOs bħalkom illi jippruvaw iqajmu dil-kuxjenza. Hemm ċertu hemm dan il-proċess ta' għarfien fejn il-Malti qed isir iżjed kurjuż, il-Malti qed isir iżjed qed jara fis-saħħa, qed jara fil-bżonn li jażel ċertu prodotti. Ebla dubju ta' xejn, xogħolna huwa li nkomplu nkattru dak l-għarfien bħal edukaturi Huwa fid-dmir tagħna li nkomplu ninfurmaw sabiex il-Malti jibqa' jagħmel l-għażliet tajbin u dan kollu jimlina iżjed minn kollox jimlina b'ħafna kuraġġ. Proset tax-xogħol siwi li tagħmlu u ma nafx forsi tikkoreġini imma inħoss li dan l-aħħar iltqajt ma' Ħafna bdiewa żgħażagħ ukoll. Ħafna forsi kelma esaġerata, ma qed nara li qed jerġa' ikun hemm dan l-interess min-naħa ta' ftit żgħażagħ illi qed jerġgħu jidħlu lura fil-biedja. U bl-innovazzjoni kif qed inti. Ekku, mela tajb hemm żewġ livelli li huma vera importanti. L-ewwel nies għandna numru ta' bdiewa li issa Eh, mhux biss kif talmu missirijiethom eh, taħadmu l-odda tagħhom jew l-għalqa tagħhom, imma żjed minn kollox dawn ħafna minnhom eh, qegħdin b'mod xjentifiku jitħarġu biex jifmu eżattament l-ispazju li fih qegħdin joperaw. It-tieni element li huwa l-vera sabiħ u hawnhekk fejn fejn fejn jimlewna wkoll b'ħafna kuraġġ li inti għandek nies li daw fil-verità jridu jagħmlu dan ix-xogħol. Jiġifieri daw mhux mhm. daħlu għax bil-fors. Passjoni.
Għandhom passjoni kbira lejn l-ambjent, għandhom passjoni kbira lejn l-annimal, għandhom passjoni kbira lejn l-ispeċi. U dawn jiġifieri b'mod kontinu barra li jipproduċu, dawn għandhom ukoll għal qalbhom il-bżonn li jikkomunikaw l-informazzjoni. Ġifieri dawn meta mmorru għandhom jilqawna bidejhom miftuħin, ehm, huma lesti li jitkellmu magħna, huma lesti li jesploraw il-possibilitajiet kollha li hemm, huma lesti li jinvolvu ruħhom ukoll f'ċertu aspetti. Per eżempju, għandna iżjed minn proġett wieħed eh, għaddej fejn mhux biss fuq livell lokali, imma saħansitra fuq livell internazzjonali qegħdin inġibu dan l-għarfien, qed naqsmu l-għarfien l-ewwel nies ma' produtturi oħrajn lil hinn minn xtutna, li bla dubju ta' xejn ukoll għandhom l-għarfien tagħhom. U waqt li qegħdin nagħmlu dan l-iskambju ta' tagħrif,

Vera ħadt gost nitkellem u nisma' dwar dan is-suġġett. Grazzi ħafna tal-li lqajt l-istedina tagħna, Dr. Buttigieg. Grazzi tal-ħidma li tagħmlu eh, fih dan l-NGO tagħkom ukoll il-Breeds of Origin Conservancy. U aħna għandna rigal ċkejken għalik biex nirringrazzjawk tal-li ġejt hawnhekk. Inti semmejt il-kummerġ ġust u dan huwa rigal li ġej bil-kummerġ ġust. Grazzi għal Lub Diakonija Parroċċi li ġentilment offrowna daw il-prodotti ta' kummerġ ġust. Xi ħaġa żgħira biex Tejnek tirrilassa ftit. Meta tkun l-estate ix-xogħol. Grazzi lilek għana nifqu għal pawża qasira ta' reklam. Ibqgħu għana ħana rawx qed isir b'dal fjuri imbagħad għandna mistid noħra li magħha se nitkellmu dwar il-kunċett ta' thrifting.